na mbulo we mukuturi wanga wa swi tiva i ya pela ka njhani ximo le we mukuturi wanga wa swi tiva i ya hlula ka njhani mimbele leyiwani a ri ndzeni ka maxangu a langusana tshava vuton'wini ivi se loko a languse hi mahlo ya yena ku ni nge swi koti leswi mara xikwembu hi mhaka ku na ku tiva na ku ni ku na marhelini na pfumela ku na swi tiva ku wa swi tiva ku ni ta gonya ka njhani tshava leyi xikwembu ni hlangana nambu evuton'wini wena hi wena ntsena u swi tivaka ku ni ta pelisa ku yini mina hi matimba ya mina na ku hlambela a ni swi koti but hi ku pfuna hi wena ni ta khuphuka hi ku pfuna hi wena ni ta hundza lavo tala hi nga hlambanyeliwa ku a hi nge hindza ku tikelweni ko karhi loko hi na mari ni xikwembu xa hindzisa halleluya yi ri bibele leswi munhu loyi a ni tivaka ni ku ni namarhela munhu loyiwani loko a huwelela ka mina hi nkarhi wa maxangu ni ta n'wi hlamula ni ta n'wi ponisa halleluya leswi ni dyondzisaka yini evuton'wini swi ni dyondzisaka loko mi hlangana ku tikeliwa loko mi swi vona ku mihleketo ya tsandzeka ku ku solva welelani xikwembu halleluya loko mi huwelela xikwembu xa tshinelela xikwembu xikwembu na namuntlha xa hlamula xikwembu na vula ku na siku na rin'we xi nge yi tshiki hi yo mhaka hi byeriwaku leswi munhu loyi a ni tivaka ku tiva xikwembu swi swi dyondzisa yini na swi hi dyondzisa ku loko hi vona ndlela yi pfalekini hi ta ku jehovha ndlela wa yi tiva ku hi ta pfulekisa ku yini jehovha loko ni vona ni ri na tshava ni swi vona ku hi mahlo ya nyama na mihleketo ya mina swi ri ni nge swi koti ku ya fika le hlohlorini loko xikwembu ni lava ku pfuna hi wena jehova wo ni pfuna halleluya ivi se hi tikuma hi fiki hlohlorini ya tshava mani mi byela ka vuton'wini as long as a ha ri kona hanya makhombo ya misava hi ta hlangana wona ene ni tala ku vula ni ku makhombo ya misava ni maxangu ya misava swi ku fikela hambi u nga khongela hambi u nga khongeli swa ku fikela hi ku u kwala misaveni yaleyiwani halleluya kambe kateko ka lava loko swi va fikela va ku xikwembu na ku tiva halleluya jobo u vule siku rin'wana endzhaku ka loko a hlangana na maxangu na makhombo loko mi hlaya job chapter 42 verse number 5 u ri khale a no twa kunene ta wena a ku kambe sweswi ni ku vonini hi mahlo ni ze ni nga hlangana swo tikeriwa vuton'wini but jehova ni tshikange ni ze ni nga hlangana masangu a vuton'wini kambe xikwembu a wu ni lahlangi na siku na rin'we a ku khala no twa kunene vanhu va vulavula hi ta wena a ku heteleleni ku vonini hi mahlo ya mina halleluya na n'wi mi nga xi vona xikwembu mi ri ndzeni ka maxangu yalawa mi nga xi vona xikwembu na n'wina mi ri ndzeni ka ku tikeriwa koko mi nga xi vona xikwembu na n'wina mi ri ndzeni ka khombo rero halleluya mi nga xi vona xikwembu that's why siku rin'wana yesu kreste a vutise vadyondzisiwa va yena loko a tshame na vadyondzisiwa va yena wa va vutisa u ri xana vanhu ve ri ni mani hala handle hala ivi va sungula ku hlamula vadyondzisiwa van'wani ve ri u yohana mukhuvuri van'wani ve ri u yeremiya van'wani ve ri u eliya van'wani ve ri un'wana wa vaprofeta ivi se yesu kreste a teka xivutiso lexiyani a vutisa vona ku n'wina ke ni tshamaka na n'wina mi ri ni mani ke ivi se simoni petro hatla yimisa voko ivi se a kombiwa a ku mesiya u n'wana wa xikwembu lexi hanyaka halleluya ivi se yesu kreste loko a twa hlamuli yo maka simoni petro a ku simoni n'wana yona u katekile hi ku na swi tiva ku a hi munhu wa la misaveni a nga ku byela mhaka leyi a hi munhu wa misava a nga ku hlawutela xihundla lexi kambe tata wa mina la nge le tilweni voni mi byela ku loko mo kuma xihundla xa ku tiva xikwembu loko mi ri teni ka maxangu xikwembu xa mi ponisa halleluya a ku u kreste u mesiya un'wana wa xikwembu lexi hanyaka ivi se yesu kreste a sungula ku vulavula mikateko simoni u katekile n'wana yona na swi tiva ku hi munhu wa misava nga ku byela mhaka leyi kambe tata wa mina la nge le tilweni ye la nga ku hlavutela mhaka leyi se simoni n'wana yona ku sukela namuntlha u ribye ehenhla ka ribye leri ni ta aka kereke ya mina lava tivaka xikwembu hambi va hlangana masangu loko va huwelela ka kreste kreste wa va hlamula loko va huwelela ka kreste kreste wa tikomba ka vona halleluya wa tikomba ka vona leswi munhu loyi a ni tivaka ni ku namarhela loko a huwelela ka mina ni ta n'wi hlamula hambi a nga va ri ndzeni ka maxangu ni ta n'wi ponisa ni tlhela ni n'wi nyika na ndzhuti ku na swin'we swin'wana loko mo hlangana na swona swi mi susa na ndzhuti